Kairũ wa Ndia ũhoro waku nĩ ndakũgeithia ũrĩ mwega Ũ- nĩ ũragĩire na opportunity ĩrĩa o mũndũ wothe angĩenda kwĩrirĩria kũgĩa na rĩu nĩ nyonire nĩ watũma marũa makuga atĩ nĩ wa resign gũtiga wĩra karanga mũndũ nĩ content ya kũrũnga icũrĩ hatarĩ gũcambania kũrumana kana kwanĩka mũndũ na gĩtũmi kĩnene gĩa gũtiga wĩra kairũ wa ndia nĩ atĩ nĩ threat iria ũraheyo nĩ andũ na arĩa kana competitors na macambĩki maku. Kairũ wa ndia na mĩaka ĩrĩa wĩnayo ndigwĩciria nĩ ũbatiĩ gũte opportunity imwe. Hihi no to ũkorwo nĩ ũraiguire wĩra ũcio nĩ ũrakũritũhĩra kana wĩra ũcio ti ta ũrahota gwĩka ũrĩa kwagĩrĩire ũkĩnji compare na andũ arĩa angĩ. Nĩ watiga wĩra. Hena ũndũ ũmwe ngũkwĩra na ngũkwĩra ĩrĩ fact. Wĩ mũini na nĩ ũrenda kuoerwo video thaka na theru Pehen Entertainment nĩ tũrakũhe offer harĩa tũragũcutĩra video yaku na ciringi ngiri ithano o rwĩmbo hũra thimũ waranĩrie na director 0710799162 offer ĩno ĩrathiĩ kwa ihinda rĩa mweri ũmwe tu ngwĩre atĩrĩrĩ kairũ wa ndĩya ũmenye ũguo wa resign wĩra no wĩcirie wa resign kwa Royal Media but ũmenye hena makambuni maingĩ mũno marakũroraga igũrũ na maybe nĩ marendaga mũno kana nĩ mareriragĩria mũno kũrutithania wĩra nawe na nĩgetha mũtũrĩre waku ũcenjie completely Ndũgecirie atĩ warizaini wĩra kwa Royal Media peke yake, ũmenye kinya makambuni marĩa marakũrorete igũrũ mone ũrĩa ũngĩ- ũngĩka nĩ makuona na me- na mona ũrĩa ũngĩmeka o nao na mĩaka ĩrĩa wĩ nayo kairũ wa ndĩia gũtirĩ mũndũ ũngĩciria kana angĩ imagine no wĩke ũndũ ta ũcio Ndigũkwĩra nĩ wagwĩthia arũme kana nĩ wagwĩthia content creators arĩa angĩ. Ingiuga niĩ nĩ wegwĩthia na nĩ woraga trust ĩrĩa mũnene wa Royal Media kana mũndũ ũrĩa ũrakwandĩkithirie kana mũndũ ũrĩa ũrakwandĩkĩte Royal Media nĩ wamũraga ngoro mũno na njĩra nene. No rĩrĩ, niĩ nĩ gũkũhoera mũno makambuni marĩa marakũrorete igũrũ matigagũtuĩre cira na marakara kana na maũthĩ kana magũtuĩre cira kũringana na weakness ciaku. Makambuni marĩa marendaga kũ work nawe no nyende kũmarĩria ndĩmere kairũ wa ndĩiya Nĩ wĩra wa ũtangathi wa mũrema, no comedy ĩrĩ o thĩinĩ wake, na nĩ mũndũ ũngĩka comedy na atuĩke brand na mũ advertise ĩre product kana mawĩra manyu. Koguo makambuni marĩa mothe mũra trust ĩte Kairũ wa Ndeiya na marĩa mũrendaga kuona ũrĩa angĩka nĩguo mamũhe wĩra, mũtikage kũmũhe atĩ nĩ tondũ nĩ a resign wĩra kwa Royal Media. Aremwo nĩ ũcio, macio mangĩ no ahote gwĩka. Njĩtagwo Peter Henry. Karanga mũndũ nĩ content ya kũrũnga icũrĩ hatarĩ gũcambania, kũrumana kana kwanĩka mũndũ.